Aʋa ya gblɔ ne la, aʋa alo lɔ wu atsi yɔ kpa beno. O, nunɔla. Hallelujah.
Amen.
Wezɔ. Wozɔ ɖe ŋu.
Leke.
Gbɔmetɔ. Wodɔ.
Wezɔ lo. Yoo.
Ee, me va le odzi. Yɔ be yi ɖe gbedoɖaƒe ɖe ame aɖewo ta le. Ee, ne me fɔn via kɔ nye dɔwo me o, me do gbe ɖe ame aɖewo ta, ɛhɛ, afi a gbɔ va aƒe me. Eme kɔ. Me va tu nɔvio me ɖe nyawo kata dzi nɛ alo. Gake ye wo ŋutɔ ye nya va ɖo kɔa, Maɖe nya dzi. Enya ɖe va. Esrɔ̃nye koe le fu ɖe nam. Ɛ? Srɔ̃nye koe ho aʋa ɖe ŋunye be nyeme ɛ alɔ̃ dɔ ge o. Ne zã do no yi gbɔdɔa me ʋua, aho aʋa ɖe ŋunye. Nyemalɔ̃ dɔ ge ʋu kekekeŋ ŋu nake o. Ne ŋu ke hã nunɔla aga ho aʋa ɖe ŋunye nenema. Ye gbã ya yo glom ɖe. Ye be be ao. Mava gbɔ mava ɖe nya dzi nɔ. Ne na wɔ aʋa nam. Rita me va ɖo. Yo,
Aƒenɔ woe zɔ. Yo. Mègaɖo dzi akɔ nave o. Ẽ, hafi míayi ɖe gbedodoɖa me mabia nya ɖe wò ya. Meɖe kuku ɖe, ne enye be wò gbɔ ne ma nèɖe nu ɖe, eɖunɛa? Meɖuna nye nuɖuɖu o. Egbe be meɖa nye nuɖuɖu ɖa go. Ne meɖa nua, meɖu go. Eɖewo hã, ega hã nɔ nyo ne yio da ge ɖi. Egbe ɖe sia ɖe.
Ẽ, ke ne enye be ye miemlɔ anyi ɖe abe esrɔ̃ kple srɔ̃tɔwo ene ɖe, anyi leke anyimɔmlɔ nɔna? Ɖo denamegli lɔ atrɔ megbe adem, medina be yiƒe ŋti ɖeke hã nakam o, kaka ŋu anake o, enu hã medo ge ɖe gbɔnye o, ne megbe bieme hã, meŋu nya aɖeke ŋu ɖo ge nam o. Jesus Christ.
Dɔ ma dzi wòle kple me ma, nye dzi katakata veve se. Ɖo aƒenɔ, eŋu yaa? Menye nu ƒuƒlu ko wonye o, nuya hmm. gbɔgbɔmenyae. Eya. Mm, gbɔgbɔmenyae.
Eh? Ta ale be.
Va gbɔwo ɖo la. Míatsɔ nuya ade gbedodoɖa me. Eh, ta le fifia mado gbe ɖe tawò. Magbedo ge ɖe tawò. Míaxɔ aʋa ɖe gbɔgbɔ mawo ŋu. Ne míakpɔ leke Mawu awɔ na mía. Yo. Ke mía mía ŋku. Aƒetɔ Yesu Kristo ye gada akpe nɔ le gaƒoƒo sia me. Gbɔgbɔ ɖesiaɖe ke de megbe ne srɔ̃wò be wò srɔ̃ƒe megavivi o. Ne gbesiagbe alo vevesese me ɖe, míegbã gbɔ mawo, míeɖo afɔ gbɔ mawo dzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Yi mara ka hosanna ya in Jesus name pray. Amen.
Amen.
Tinini. Ko. Ko.
Amenyo. Efo.
Ŋkea?
A Eyi nèdo go asi ta va bena e yesrɔ̃ xɔ aʋa ɖe ye ŋtsi ta ewo na woaʋa nɛ. Ye bo ŋka ye nyɔŋ aʋa wɔ ge bo eʒan ne yɛ ŋtɔ abe nyɔŋ ene ya kɔ wɔ aʋa kple ye srɔ̃. Kɔa ye bo eyi meliɔa ke nye ŋtɔ mateŋ awui nɛ. Kɔa mi gblɔe

Agbe mi metsɔ tsia yi ko ne ŋua ke kɔla kɔla nɔ fa. Efɔ me na kɔn ma do ɖe. Ŋutsa ne moko gbɔgbɔ me nya vea, wɔna ko gbɔgbɔ me nya kɔ yi ɖe fisikai. Abe nɔ atsi kpam vana amewo be ya ya xawɔ nu. Ele dzi o. Ah, me dza gbagba. Dzo kɔƒe abe ne nɔ na dzo vivi lai. Eh, mi ka nɔ yi tsaka mo. Edo gbara ɖe taho. Hein? Nɔvinye, ame nuɔ ŋutɔ gbe be tsɔtsi hã ye me dede go ne nua kea, ale ko nɔƒe be exɔse hadzidzi he vivi na ŋuka ke ɖe ŋuka ame nyɔ aƒe me kɔ nɔe. Hafi o va wɔ ŋu ya va do ɖe gbɔ. Ye ta nya ne va gblɔ kata ya nya bubu ko ko nya ye o va ya kpa atsi ma be nu. Be atsi ma, atsi ma aʋa ya ne bo no wɔ ne ya me lolo wu atsi ma. Yo, nye me ŋume ha de. Me lolo wu ya.
Ye wòkɔ vɛ na wo be tinini ye aʋa wɔ ge ɖo. Aʋa ya gblɔm nèlea, aʋa lolo awu atsi ye wòkpa ɖo.
Yaya be sɔ kabita dɔ sɔ atsi kpakpa kɔ. Yaya be yeanɔ atsi kpa yeanɔ atsiwo kpam atsɔ nɔ egbɔgbɔme enuwo wɔ mee. Baba nɔ dzi ne fa. Sia. Dzi hã fa xo. Akpe lo. Ke ma bia mɔ. Yo.
Mawu nenɔ kpli wò lo. Oh, ame nyo ke ya. Evi ke ya. Nɔvi nyia ko ma ebe ɖe e la pe ame ɖe eme gblɔ kaka do kpi. Ne be mi be no do gbe ɖa ame nyo me gbe do gbe ɖa. Ale kɔ gbo dzi ɖi ya. Akpa akpa mu kuklo kɔ ɖa pam kaka kaka kaka nya kɔsa tɔ. Ame nyo kpo akpa tsi kpa kpo kɔ ɖi. Aɖo le zevi la tsi aɖo le zevi la ta aɖo da sɔ dzi. Ta nenye megbe do na ame nyɔna nui be gbedoxɔ nana ame nyɔna nɔ atiwo kpa nenema. Yehowa nɔ eŋe ŋunye ne wòage ɖe eme nam.